Ruodhwa iber manade jatend lweny. Erokamano kuom loso thuolo ni mondo yal wecheni ka kinde pod nitie. Duong' gi pak odog ni jatend lweny mana kuom Yesu. Amen. Johera mag wuora, adhi wuoyo kodi kuom jasigu ma jasadha. Ok en ana jasigu kende, ojasigu to jasadha. Adwa wuoyo kuom Haman. Ng'at mane dwaro ni mondo otiek jo-Israel. mondo kargi olal miru kik chak negi kendo dalano dhiang' kik donjie nyathi kik yudie dalano onge miyo mano ting' nyathi e tiende e dalano jehova ochika kuom aman jasigu ma jasadha ma kata un kode e kor gweng' to gik ma chunye paro en sigu kod sadha manasomo esta adek matindo apar duong' odog ni jakondo mula yesu were maklo mumba kona niya esta adek matindo apar kuom mano ruoth nogolo tere e lwete ruoth odhi okawo tere manie lwete e sechego ji nie budho gotieno Haman odhi manyo teko. Owuotho gotieno wakia piny mane odhiye. Odhi manyo teko, odhi ogolo tere omiye. Oketne tere ne lwedo monego bed ni kete tere mar miyo ji teko. Mano e gima Haman ne dwaro mokwongo. Mondo oyud teko mondo otiek godo joma ler mag Jehova. Mondo gweng'no obedie bwo tiende. Onge nyathi madonjo e kod gari. onge nyako mikende e gweng'no okwongo dhi ohomo tere winj gima muma maler to lero kuom mano ruoth nogolo tere lwete momiyo aman wuod amedatha jaagag ma jasik jo-yahudi kowachone niya bed abeda gi pesani kendo ji bende nie lweti tim gima kaka idihero kapo nitie minyalo loko joneko loki ka nitie minyalo ketho ne gi tije kethi ka nitie modhi omako ich weya weya to kochiegni nyuol kama to ijno tere go piyo piyo pale hospital mano nomiya man teko okone ni timnegi kaka ihero kata mana puothegi kik ichiegi timnegi kaka ihero kata dhoke ma gipidho mago mondo tho e aora timnegi ka kihero ohala ka gichako kata gin mana kibuye timnegi ka kihero duong' odog ni wendona yesu jakuno mula kata nomiya man teko mondo otim kaka ohero e akelo kome kuchier mar choke nyakwar joka jese yesu moromo en e mwakele pawni gokinyi nyarombo to nigi dwoko kuom gima nade matek ma mano pango ne par ng'ato ng'ato mondo ywa winjo gokinyi Nitie Yesu ma biro reso ng'ato e lwet jasigu ma jasadha kawuono, mane oramo ni ng'ato osik e osiptal, mane oramo ni ng'ato osiko e dalagi ma ok kende ma kata okende to amano ramo ni dalano ero to nyathi mited matede onge kawuono wakelo yesu kawuono wakelo duoko wakelo yesu chier mar choke nyakwar joka jese ma nigi duoko muma kona niya Wachne niya, bed abeda gi pesani kendo ji bende nie lweti, ji nie lweti ma kata yawuoyi som. Mago nokaw moket e lweta man, kata ne giwuok ma gidhi e bombe, mago noket e lweta man, kata ne gidhi e tedo, noketgi e lweta man. seche mane oketgi e lweta man nyiri noluogore kod chwogi gi nying mamit to sama aman nowuok a oko ma aman no ane gi malo jasigu ma jasadha udigo ji nopogore nyaka kijiko ji nopogore nyaka nyithindo ma nowach ni ma nachako kwara ma nachako dawa ma ok idong'o godo ma adhi godo nyithindo ma samoro ng'ato ne wacho niya "Ang- ang'wen gi meka to sama koro ji pogre to ji pogre nyithindo kaka ng'ama pogore kijiko kawuono wawacho niya wan kod yesu manyalo riwo gima nade ma jasigu nondiko ondike jokolosai ang'wen matindo apar kod ang'wen ariyo matindo apar gang'wen norucho gima nade ma nondiki ma notwewa kata man bi kode sa adi tich adi jasigu ma jasadha kata kele Andike Isaya piero ariyo gariyo matindo piero gabich ni chieng'no musmal mane ogur matek nopudho oko e nying Yesu jara Galili. Kawuono wakelo nyakwar joka Jese mumba kona niya o kawuono ni kata ye- nam aman bi kod gigene mag lweny ondike jeremia pradek matindo aboro niya noturo jok mar ting' mapek manokete gokwa ma manoketo jasigu e nying yesu ja nazareth ng'ato biro ting'o bade sani wacho ni gik ma manoket e ngimana momiyo iya sanda pile kod pile jasigu ma jasadhani kawuono aluongo yesu komeko chier mar choke obiro ruchona gimondiki moketi e ngimana ok nolorna dhoot e nying yesu tija ok norumi e nying yesu dakna ok norum e nying yesu Oh, kanisa na ok norum e nying Yesu. Gik ma jasigu ma jasadha oketo, Jehova nitie, Ruoth biro kedo na lweny. Mano loya mang'ongo ang' noyal na bucha. Sama onge ng'ama ang' nochwaka, Yesu biro chwaka. Duong' odogni. Mumba kona Esta abiriyo matindo abich asomo gi mondik e muma maler mar Jehova. Esta abiriyo matindo abich. Muma maler mar Jehova wacho niya, Duong' odog ne nyakwar joka Jesse. Ruoth Aseruas Asueras nopenjo Esta niya, En ng'a mohedhore timo gik ma kamago? Erego ng'at matimo timbego? Erego siemia asia manie chandego? En ema osemiyo nyithinda ok bedie kata mana e sikul, kata gidhi somo, to nyithinda kethore aketha. Jehova penjo ni, Erego, erego ng'atno, erego Ere go fula fula kiting'o badi? Ere go ang'o motime e ngimani? Bende in osebedo ka chandi wacha wacha fula fula sani ere go? osebedo komiyo onge kod kwe fule sani e lela we li- we mung'e we mung'e fule afula ni en jachien mosebedo komiyo an kod gope pile kod pile mi siki baya siki bandha pile kod pile ere go fule fule lela osemiyo dalau kata mana gik madonje mabeyo onge fule kawuono wach ni jehova kawuono ni afulo gima send sando ngimana mi ok anyal bet gi dhako ok anyal bet gi dichuo ok ohanda ok nyal sudo erego duong' odok ni janasareth esta nodwoke niya en jasigu ma jasadha ojasigu ma jasadha koneno nyathi ng'ato kodonjo e koro gweng' odak mana ni mano to kiawa wananeye koneno ka nyar ng'ato kende koro gweng' kiawa kanobedi e dalano koneno ka ng'ato chako ohala owuondre nobiro nyiewo gik moko kodok to wacho ni kiawa wananeye erego jasigu ma jasadha ok odwar ni gir ng'ato mondo sudi kelo yesu raba kawuono biro rucho gi mondiko e nying yesu ja nazareth musumal moguro japuonj biro pudha oko ang'eyo yesu jagawi ni chier mar choke ja nazareth muga moromo en karatego mumba kona ni teko ne chalo teko jowi mano adonai ebeneza elgibo jehova shalom jasigu ma jasadha kata ram ne par ng'ato wan kod yesu geno kawuono jakondo mula jasigu ma jasadha kata ram ne par ng'ato wakelo yesu duoko kawuono ni ng'at mane oduoko wuoyi kanolewe liete mag jomotho e piny jogerasi odhumo kisungu madongo mag mbalariany min gi to notweyo suka kanotweyo nungone sama notweyo nungone kogo tong'o ni nyathine chieng' moro nores e dalane nolokre kaka resruok ne dalane kara man jasigu ma jasadha to ne pimo nyathino owacho ni ma to ok nonyiew kata mabati achiel ne dalagi be ng'ato winjo ka man jasigu ma jasadha liwe owacho ni kawuono asefwenyi jasigu ma jasadha ara in emimi asandora kod tuo kawuono ni aluongo yesu nyamrerwa ng'at mano par wuyi mano lawe e dho yawo higa pradek kod aboro ka ng'ama nyalo lime ne onge sama nosa oromo jehova wa yesu wa ni ok deki bende ok omondi sani kochopo to jasigu ma jasadha biro dong' gi wich kuot e lela ka piny neno ibiro ting'o nyathi e tiendi ma jasigu ma jasadha wuor nono ma nyaka mama mane owachi ni ok doting' nyathi e tiende ibiro ting'o e nying Yesu jagawili wang'eyo Yesu ja paradiso mane oparo Ana ka nolewo sama inyiero Ana to sama ne Yesu ka Jehova nodonjo ka Ana oywak malit e hekalu mar Jehova japuonjne nopi wang'e ma ol kalakala Ere go ng'ama dwa ywak ne japuonj gokinyi wacho ni Jehova kata jasigu ma jasadha oseramona to kawuono nyathi ta ting'e tienda nyaka winj ywak nyathi e oda kawuono ni duong' odog ni Yesu jatend lweny. Iber ja Galili. Mumba kona Esta abiriyo Matindo abich. To Ruoth Ahasuerus nopenjo Esta niya, en ng'a moseidhore timo kamano? En ng'a moseidhore ni nyaka dalau nyaka rum? Ting' ating'a badi malo wach ni Jehova ang'eyo jasigu ma jasaga manoramo ne dalawa ma kata dhok ni pidhe dalawa to onge manyalo dongo nyithiwa kanotedo to duogo bang' dweche adek jogweng' nong'eyo ni nyi jokang'ane to ok nyal tedo kara jasigu ma jasadha ema nobiro e tok dala gotieno kane wanindo jehova ruchie gi mondiki kawuono pudhie musmande ma jasigu ma jasadha nopure pidhe dalawa Ondike Jeremia prang'wen matindo ang'wen ni kawuono agolo nyororo oko e lweti jakonda mula golie nyororo oko e lwetwa sani we mondo wane lochni tekoni gwethni ng'wononi iber japuonj wuok apar gabich matindo chiko Wacho ni jasigu nowacho nabiro lawogi ma jukgi ma pe mwandugi abiro go- golo liganglana ma tigo kuomgi kaka ahero mano gik ma jasigu ma jasadha wacho en go gadier nodwa timo to kawuono mwachung'e kani wawacho ni nitie yesu ratego muga manyalo siro ng'ama okwamo momoke aneti yesu manyalo paro ng'ama okwa- momoke kwamo mage jok ma japuonj golo oko Opar wuoyi mane olewo e dho yawo higni piero adek kod aboro ma kata chieng' biro chieng' chame mana kanyo ma kata alot nitie mago bende chame mana kanyo ma kata onding'e osebuth pod chame mana kanyo ng'ama odiwe dewe ne onge mumba ok okona na nyuola nogo bura mondo mi odhi ogole e dho yawo mumba ok okona niya ni jodalagi nowacho ni waus dhiang' mondo mi odhi ogole e dho yawo nitie sama ng'ato nyalo dong' kod yesu meja kende owacho ni japuonje kona kama kura moke ni japuonj kama moke anete kama kwame ni japuonj bi mondo ibed osiepena nolimo yawuot joka juda shadrak meshak kod abednego kanie dier mach mani iluongo ni ng'at mar ang'wen the fourth man onyalo biro kawuono mondo olime ng'ato kama jasigu ma jasadha nodiye mowacho ni kato covid-19 tieke kato nyaka kahera tieke kato nyaka tielo maremo tieke jasigu ma jasadha oramo owacho ni kato neko nyaka tieke to nitie yesu manyalo limo ng'ato kata ng'ato nie liete mag joma tho momuode opoko rabolo to chame nyaka losruok mag dhano Yesu pok noyiero bed ni dalano ne lich motimo sitima. Yesu ne pok oyiero bed ni dalano nigi udi mokungore piny. Yesu pok noyiero duong' odog ni Jagalili. Parie mama molewo ni japuonj. Parie nyathi sikul molewo ni rabi. Parie mama ma ywak ni nyithinde olal ni nyithinde olal ni kijasigu ma jasadha manoramo ne dalane manoramo ne ode manoramo ne nyikwaye manoramo ne puothene jehova inyalo kelo ng'wono ondike isaya piero ang'wen gabich nabiro mako badi ma korachwich mondo ilo wasigu mochung'ie mbeleni ondiki Zekaria ang'wen matindo abiriyo ni kata chandruok momako Zerubabel romre kod gode. Gode gin gik mineno gi maboyo. Ji ong'eyo chandruogino. Ji wuoye sama ji dhi chiro. Ji wuoye sama ji nie barasa mar chief. Ji wuoye kata mondo ka dhi aora. Kata mana e freji kama ineno nitiereno. Chandruok ma in godo no ji wuoye. Kaka ibiro lor ni dhoot ji wuoye. Kaka ibiro riembi e plodno ji wuoye. Kaka onge nyathi e ot ma ywakno ji wuoye. iwuoye kaka samoro in apoya madichuo to ne obiro tedo ka obiro te kethonwa seche nang'o nitiere chandruok maramo kod got to nitie jehova manyalo pieyo machal kaka pewe duong' odog ni nyasaye maduong' iber ja galili ber jakono mula muma wacho e mika abiriyo matindo aboro wasika weuru nyiero kama ilwa- alworeni ma masigu ma jasigu ma jasadha otiela pinyni nitie jehova ma jatimo ng'uono ma jaduok ne ng'ato geno obiro duoko na ohanda ma chak chung' kendo abiro a malo kendo ma nyaka nyithindo ywak nyithindo nowinji e oda wacha wacha ni mirwa kata osenyiera ni pile kod pile mon dhi e mataniti to chako duogo gidhi giduogo gi nyithindo ato kadhi taduogo gi lweta nono mi kakome tokot kaka oganda nitie jehova manyalo rucho gi mondiki manotweyo ng'ato kawuono ni ting' ating'a badi malo wacho ni jehova kawuono ruch gi mondiki kuoma ma jasigu ma jasadha nondiko kata nowuok e koth joka kwere nitie remb Yesu manyalo rucho gi mondiki kata nondike kod joma nade sa adi tich adi mano ok wachandwa wang'eyo Yesu ja Galili ondiki e ngeche pradek matindo pradek ni mokwongo en sibuor onge le moro amora maromo kode Luong ane jatend lwenyno mondo obi kawuono mi mondo okedni kawuono. Ondik e fweny adek matindo aboro nabiro aseketo dhoot e mbeleni maonge ng'ama nyalo loro. Kaka Haman jasigu ma jasadha bino biro loro ok nolor. Wan kod Yesu Lwanda mane odhi e piny, piny jomotho. Panuel par bang' ndalo adek sibuoro mwama oyal. oseketo dhat e mbelewa ma onge ng'ama nyalo loro ohala biro sudo somb nyithindo biro sudo dakni biro sudo merwa kwe kod hera biro duog e odi e nying yesu janasare tiji onge ng'ama nogoli e nying yesu mar polo ohandi biro sudo jehova biro kelo customers chaka chaka matin kamano nitie nyasaye maduong' oseketo dhote mbeleni ma onge ng'ama biro loro e nying yesu janasare kata aman jasigu ma jasadhatem obigo tieno obigo kinyo obigo diro tieno wan kod Adonai Ebeneza en gi boje ama shalom yawe ng'at manyalo nyalo duong' odogni duong' odogni ja Nazareth ondike Jeremia piero ariyo gadek matindo piero gochiko ni wachna chalo mach wachna chalo nyundo obiro baro lwanda matindo tindo gik ma jasigu ma jasadha noketo obiro baro lwandago matindo tindo kata noket gi miluongo gi ni tielo maremo obiro baro lwandano matindo tindo kata nowach ni en kor maremo obiro baro lwandano matindo tindo kata noluonge ni ich mok nyal ting'o nyathi wacha wacha ni ka ana noting'a bende ating'o kawuono ne nying yesu janazareth an kod yie alwar ewi chonga kawuono ayany rumo kuoma alwar ewi chonga kawuono ok chak luonga na dhako ni dhako ni nini ni en apoyo madichuo e nyingi yesu achung' kawuono ni kaka abraham bende nochung' kod chiege kata ndalo no niang' abraham abraham ne pod nigi yie e yie no kende emomiyo jehova notimo ng'uono Nasarai oyudo nyathi ka higni oseniang', samoro anyuola nosenyiero, samoro jirende nosenyiero, samoro joma gitiyogo nosenyiero, to sa Jehova sama nochopo, onge ng'ama nogeng'o Jehova timo ng'wono. Ka Jehova sani ochopo kawuono, onge ng'ama ang' nogeng'e mondo otim ni ng'wono, kata jasigu ma jasadha tamre, onge ng'ama ang' notame, onge ng'ama ang' notame Jehova. Duong' odogni. muma wacho e zaburi prang'wen matindo ariyo noywaya kogola chuodho motimo todo mano nyasaye mapok olo obiro goli e chuodho motop kama iwacho ni nyar jokang'ane to biro limo unang'o bende en gi lewni ma dorwaki dala wi- dala gi dakwa ne gimoro malich mage joma jehova ne ywayo mape- machiem gi ruodhi wang'eye oloko nying esta o esta ma nyathi kich modhi obedo mikach ruoth Wang'eyo Adonai Ebeneza El Gibo, Nyasaye ma noloko nying Jakobo. Okone ni winji Jakobo e tie kidi mar Peniel. Okone ni winji Jakobo kochakre kawuono. Yaye wuod Isaka, ok chak luongi ni Jakobo, iluongi Israel, ng'at mogwedhi. Ting' ating'a badi sani, wach ni Jehova. Kata nowach ni dalawa onge gimoro nikech jasigu ma jasadha nodagi. To kawuono iloko nying dalawa aluoke nyinga wuon ilingo iloko nyingi nyithiwa kong'o rume dalawa kawuono ni irucho gima ondiki nyaka bedo misumba rume dalawa irucho gima ondiki nyaka ji rume dalawa irucho gima ondiki nyaka tuo rume dalawa iluonge ni nyamrerwa irucho gima ondiki o kawuono ni imiyowa nying manyien kama nying manyien onge Kapo ni ikele e nying manyien kama kue onge, kata gikele e kue gokinyi, duong' odogni. Ondike e Isaya prabich gang'wen matindo apar gabiriyo. Onge gir lweny molosi mondo inyi mano inyi. Kata wasigu ne tema gibi gotieno. Onge gir lweny molosi mondo inyi mano inyi. Wacha wacha ni Jehova onge gimolosi gir lweny molosi mondo inya mano inya. kata jasigu ma jasadha oramo to ndike zaburi praboro gachiel matindo auchiel nabiro go- obiro golo beche mag ting' mapek e goka gik ma jasigu ma jasadha noketo obiro golo dhechego oko bed nodhechego ting'o tuo bed nodhechego kelo sandruok bed ni odhechego nochiki i accident bed ni odhechego nochike ni ok nating' nyathi e tienda manuel kawuono golna odheche mag ting' mapek kawuono ni nyinge soja nasareth kisegolo na odherugo tur dho- lo- dho- go- jok mag ting' mapek moketie ng'uta kaka ondike jeremia pradek matinda boro kiseturo wuod jehova to kawuono ni e jeremia prariyo gadek matindo progo ochiko wach jehova ochalo mach ochalo nyundo barabara koro lwanda matindo tindo barabara dhier malal nono barabara gope ma koro dhiyo barabara koso nyathi mondo mi gigo lal nono mondo imiya nying manyien kawuononi aikora jehova arwaki e dalawa adwaki e oda mondo kawuono ni gik ma onge go jehova inyalo kel iluonge ni provider inyalo chiwo gima onge nem chenja loki e nying mama ni loki e nying jaduong' ni loki e nying dala ni loki e nying nyaka nying joma kwawo kwami anetegi Mano Jehova mar nyalo, mano Nyasaye mapok olo. Ywagruok adek matindo apar gabich. Muma wacho niya, asomo gima ondiki, osemiyo lit gi olo pong'o chunya. Mane ng'ama wuoyogo, lit kod olo pong'o chunye. Samoro otieno chiembe en pi wang'e, ok onindi gik matimore ok owinjo otieno tulu kata kochiew gokinyi ineno ka nindo inge nikech ne ok onindo remo rame ma piny oru nikech jasigu ma jasadha samoro bilo ole osiptal ere ng'ama wuoyogo kawuononi injini manyo ng'a sani Wach Jehova manyo ng'a? Ere go ng'a momoke aneteno? Nitie Jehova manyalo gonyo ng'ato ma ng'ato tony kaka winyo momoke obadho. Ere go ng'a mawacho ni Jehova kawuono ni chunye opong' kod lit, osemiyo lit gi olo pong'o chunya. Mano jasigu ma jasadha osemiyo olo gi chuny lit ni kuomi. Kata nitede dala maber machal nade, kawuono nyiero mane nitie chieng' arus kawuono koro onge nying magalagala ema koro idong' godo omiyo chunyi opong' kod lit kod olo nitie jehova ma jaduok geno merwa owadwa samoro ni imako iyudo tijno wacho ni mato tich machieng' mondo nolok nying dalawa tuoche kod masiche opong'o dala kawuono mage milolo ne gi lon chunyi ol kod pong'o kendo chunyi lit ere go ng'ama wacho ni jehova kawuono iloko nying dalawa jehova kawuono iloko nyinga Jehova kawuono iloko nying nyithiwa Jehova kawuono ipara e lela ayie ka ting'o bada malo ni Jehova itimo na ng'wono e nyim jomaler ibiro para kata piny odagi ibiro gwedha kata piny odagi kata olo pong'o chunya japuonj to Yesu inyalo timo na ng'wono rabi inyalo timo na ng'wono Muma wacho ni osemiyo laka otur ka muodoge kendo osemiyo achamo buru. Ng'ato muodo mana ge gik manyalo timorene mabeyo onge, gik manyalo timorene mabeyo onge. Nitie Nyasaye manyalo timo ne ng'ato ng'wono. Gima ng'eyo ni Aman to notho bang' kapok Modekai otho. ng'ato ang'ata ma ikore timo ni marach biro lal kapok ilal. Gima ang'eyo ni Judas Iskariot nonindo kapok ruoth ma nodhi ndhogo nonindo. Joma kedo kodi Yehova biro timi ng'wono, obiro ting'i malo e nyim wasiki. Gima ang'eyo ni Saulo nonindo kapok Daudi nonindo, ng'ama kedo kodi ohalano biro bedo madar. Ka Jehova pod ochung' kodi, nyithindi mikedogo ko biro chung' malo. Moko nobed chife, moko nobed jomiluoro. Ting' ating'a badi malo, wach ni Nyasaye maduong'. Awuono ni itimo na ng'wono, wadhi kodi e lamo. E Zaburi, duong' odog ni Nyasaye mapok olowo. E Zaburi, duong' odog ni chier mar choke. Ja Galili moromo, wadhi kodi lamo e Zaburi. prabich gabich matin apar gauchiel mumba kona niya erokamano chier mar choke prabich gabich matindo apar kod auchiel muma wacho niya to an akwayo ruoth nyasaye mondo okonya ting'a ting'a badi malo mondo okonyi kendo ang'eyo ni obiro resa aywa kendo achur gokinyi gotieno kod otieno kendo ang'eyo nobiro winjo ywakna kata obedo ni wasika thoth kamano to nyasaye biro duoga ka ngima ka e lweny ka, kama kedo kodgi wadhi kodi e lamo jehova mar oganda lweny pare jogi mowinji nyasaye maduong' pare nyathi sikul ni pare miyo ni pare jaduong' ni pare dala ni pare ohala ni a nyasachwa pare kanisa ni Jogi oting'o badgi malo giwacho ni gionge teko. Jateko mar Israel olor kawuono. Chung' gi dhogi dhogi chiel gi par gi um gi ting' gi malo. To mana kuom nying Yesu Kristo. Amen. Jara magwara jodala mageno. An mawuoyo kodi nyinga Pasta Goro Ongaro Isaiah. Awuok e kanisa mar Bahati Minis Israel Ler e piny Kayole. Nambana madang' iyudago en 0733

kendo 07 ae to 70 5376 mad jehova ma jasir joge osiru kawuono osiru kiny osiru ndalo ko ndalo amen